Калӑрха-тархасшӑн Владимир Антонина хӑвӑр мӗнле шутлатӑр эсир? Ҫӗршыва юрӑ хлачӗсем ҫитӗнтертӗмӗр тесе шутлатӑр-и?
Ну, эпӗ шутлатӑп, ҫӗршыва юрӑхлӑ ҫитӗнӗр пуль тесе шутлатӑп. Мӗншӗн тесен арҫын ачан салтака кайса килес пек ывӑл ашшӗ пекех десантник пулчӗ. хӑй тивӗҫне пурнӑҫлать тесе шутлатӑп. Вӗренсе тухса ята яман, ӗҫлет, хӑй ӗҫӗпелех ӗҫлет. Олеся хӗрӗм те вӗренсе иккен, халь ӗнтӗ ӗҫлемест-ха, халь ачапа ларать. Ят, ял ҫинче ӗнтӗ ят яман. Шкулта малти вырӑнта пурӑннӑ яланах, виҫҫӗшӗ те. Олимпиадӑсенче, тӗрлӗ олимпиада конкурсенче яланах ҫӗнтерӳҫӗсен шутӗнче пулнӑ виҫҫӗшӗ те. Предмет олимпиадисене районта та, республикӑра та район чысне хӳтӗленӗ. Эп шутлатӑп. Персах тесе шутлатӑп. Кутаранччен тытни.
Халь калар-ха ывӑлӑр та сирӗн вӑтӑвӑра паллах мӗне ирттернӗ тейӗр эсир те пӗлетӗп паха ҫапла и Володя ну кӗҫех ҫак кунсенчех пулса иртрӗ вӗт-ха вӑтӑвӑ кунӗ кӗскен каласа пар пулнӑ мӗнле ирттертӗр ҫак куна
пулнӑ лайӑх лайӑх лайӑх ирттернӗ Вӑтӑрвӗ кунне бал тума кайнӑ пӗр Псков хулине. Ҫапла-и?
Ҫам пикенсен ӗҫре кайнӑ.
Командира тупрӑмӑр та ҫав винттене тулли шыраса тупнӑ эп ӑна. Пырап тесе каларӑм вара вӑл ӗненмен ӗнтӗ шутласан. Ывӑл пакарӑмӑр. Вот ҫанта кайса килтӗм. Ҫанта кайса килтӗмӗр вара. Ҫанта пире курм пире пӳрншӗн эпир пынӑшӑн питӗ савӑнчӗ вӑл. Ҫемйипех карри-ха? Ывӑлпа иккӗн кайнӑ. Курманни те витка, вӑтӑр тӑватӑ ҫул. Вӑтӑр тӑватӑ ҫул пӗр-пӗрне курман. Кӑҫал тӗл пултӑр. Ага, кӑҫал тӗл пултӑмӑр.
Матур. Тӗлӗнсе карӗ хӑй, тӗлӗнсе карӗ.
Ну, мӗнле ирттерчӗр вара ӑҫта пултӑр? Мӗн кӑтартса ҫӳрер хӑйсен хулине кӑтартрӗҫ? Ах, хӑйсен хулинче Юндаев хамах пӗлеп ҫӳрермен те. хӑйсен унпанче пултӑмӑр, унпанче ҫӗр выртса килтӗмӗр ӗнтӗ. Унтан ку енчен, пирӗн енчен тӑтах те пӗр ӗнтӗр земляк майор

Вот паянхи куна, интересно, ачасем ҫинченех каласа калаҫас кӗрет-ха. Мӗн парса, мӗн вӗрентсе ҫитермен пек туйӑн ачасене сирӗн. Володя, калӑр-ха, эсир сирӗнтен ыйтса пӗлес килет манӑн.
Мӗн памаллине пан ӗнтӗ, мӗн лантамалли сепечех. Текех хӑйсем мӑланаҫ пуль, эрех ҫемьеллӗ, хӑй вӑхӑтӗнче мӗн памаллисене веҫех парса пӗтернӗ пуль ӗнтӗ пӗр. Ачасене ӗҫлеме вӗрентнӗ.
Тӗрӗс воспитани парас тесен мӗнрен пуҫламалла вот? Эсир вӗрентекен тетӗпӗр. Пӗрремӗш шкула пырать халь ача. Мӗнрен пуҫламалла ӑна? Ну, пӗрремӗш утемле ача шкула пырсассӑн та миҫем хуть пӗрремӗш класран, хутчемӗш класра та дисциплина. Вот пӗрремӗш класа пыраҫҫӗ, вӗсен чи малтанах дисциплина пулса парта хушшинче ларма вӗренеҫҫӗ. Унпа хушшинче ларса учителе тимлӗ итлеме вӗрентсен. Апла пулсан хӑвӑр ачасене эсир ҫакӑнта килтенех вӗрентсе пырать ачасене. Ну, пирӗн ачасене чӑнах та эп даже астумастӑп хӑҫан итлесене вӑрҫнине. Вӗсен виле калас пуль ҫав, пурнӑҫӗ кивеле вӗсем, эп мӗн шутланӑ, вӗсем ман шухӑша пӗлнӗн, вӗсем каламасӑрах ҫав ӗҫе тунӑ вӗсем. Урок ту тесе каласа курман вӗсене. Ирхине шкула кайнӑ чухне шкула каймалла тӑратпӑр тесе тӑратса курман. Вот хӑй еккипе, пурнӑҫ еккипе вот ҫавӑн пек вӗсем самостоятельно пирӗн пулса ӳснӗ. Вӗсен еккипелӗх пулса тӑнӑ теспӗт-ши ӗнтӗ, но уна, паллах, ӗнтӗ хӑнӑхтарас вӗт. Ҫапла.
Ну, ахальтен каламашӑн пирӗн вӗрентекенсене питӗ йывӑр вӗрентме, ачасене, хамӑр килтисене кӑна мар, мӗн чул ачана вӗрентетӗр вӗт хӗсӗр. Ҫавӑнпа та, пусмӑрсем, хисеплӗ телеграфҫӑсем, манӑн ҫак илемлӗ ҫемьене пӗр илемлӗ юрӑпа савӑнтарас килет. Пирӗнпе пӗрле пулӑр яланах.

Мӗнле шутлатӑр мӗн-ши вӑл телей?
Телей вӑл маншӑн. Маншӑн яланах чи малти вырӑнта ӗҫте хаклӑ ҫемье. Малти вырӑнта ҫемье пулнӑ. Ырӑ-сывӑ ҫемьере пурте ырӑ-сывӑ, пӗрле килӗштерсе пурӑнни. Ҫапла. Маншӑн ҫак телей.
Ҫапла. ҫакми питӗ пӗр-пӗрне килӗштерсе, юратса курнатӑр. Вӑрттӑнлӑхӗ мӗнле-ши вӑл? Каласа мӑрччӗ таркашан. Мӗнле шутлатӑр, Володя, Антонина? Ӑҫта вӑл вӑрттӑнлӑхӗ? Вӑрттӑнлӑхӗ кунта кашни хӑйӗн пулӗ ӗнтӗ. Эпӗ шутлатӑп, юратать тесе анчах калани мар, пурнӑҫра арӑмпе упӑшки хушшинче килӗшӳ, ӑнлану, пӗр-пӗрне каҫарма пӗлме, пӗр-пӗрне ӑнланма пӗлме кирлӗ. Ҫапла.
Янтӗ юратӑп тесе, пӑрва юратап, юратап тесе каланипе пулмаҫҫӗ.
Интересен калатӑр. Да, вӑл
хӑйӗн мӗнни. Ну, халь сирӗн мӑнуксем тесе ӗнтӗ, вот хӑвӑр мӑнуксенчен мӗн кӗтетӗр эсир?
Мӑнуксенчен те пӗр ҫакӑн пекех хамӑр ачасен пек ҫӗршыва юрӑхлӑ ҫын пулчӗ тесе шанатпӑр ӗнтӗ. Ашшӗ-амӑшне савӑнӑҫ кӳрччӗ, сывлӑхлӑ пулччӑр. Ашшӗ амӑшӗ янчаччӑр. Ҫапла.
Вот халь сирӗн Алеся, паллах, паллӑ ҫын. Ял-йыш мӗнле пӑхать ун ҫине. Мӗн калаҫӗ унпа? Мухтанатӑр-и эсӗр, савӑнатӑр-и, Алесьӑпа? Савӑнма, паллах, савӑнатпӑр. Но мухтанма ӗнтӗ, ачапа мухтанма каламан та. Чӑнах та савӑнатпӑр ун ҫитӗнӳсемшӗн.

Полицина кӑтартрӗҫ тесе калаҫҫӗ ҫавӑн пек. Ана пурне те ӑҫта курса ӗлкӗретпӗр. Хамӑр та унта тепӗр чухне пӗрре ятӑм та шӑп та калаҫать. Телевизор, телевизору шӑп калаҫать. Тем терем, я пурма телевизор, телевизорна пӑхса лараймастпӑр-ҫке пурмаях.
Чугун ханза савӑнса карӗ пулин те.

Тур Иванович пек пуль ӗнтӗ. Володьӑн ман хӳнеҫе, Володьӑн ашшӗ ҫав енӗпеле пулнӑ унӑн туртӑмӗ. Вӑл пьесӑсем ҫырнӑ. Колхоз тунавккара вӑл питӗ активлӑ комсомолец пулнӑ та пьеса ҫырса хӑйсемех клубра ҫав спектакль лартнӑ. Ҫавна пулнӑ вӗсен Вӑт ҫав туртӑмӗ чавасла шӗкӗ унӗпеле пыратпӑр тесе шутлатӑп. Вӑл пӗрремӗш класранах ҫавӑн пек пӗчӗк сӑвӑсем ҫырма пуҫланӑ.
Апла пулсан Хисеп ретӗре куравҫӑсем Олеся ҫырнӑ пӗр илемлӗ сӑвва итлесе савӑнар.
Атте-анне, кӗтсемӗр, эп килетӗп. Тӑван яла пыратӑп хӑнана. Паян каҫ еннелле. Пӗлсемӗр, епле эп тунсӑхларӑм хулара. Тӑван кӗтес чӗнет хӑйӗн патне. Вӑй-хал парать килсессӗн савнӑ-ҫӗрӗм. Ҫитетӗп те юратнӑ кил умне. Илтетӗп сас. Салам-и, хӗрӗм? Сӑнатӑп та йӑмраллӑ урама. Ачалӑха каллех аса килетӗп. Анчах чупса ҫӳреттӗмӗр кунта. Вылятӑмӑр, ярнатӑмӑр. Пӗр вӗҫӗм. Халь иртнӗ вӑхӑта тавӑрма ҫук. Кун хыҫҫӑн кун шӑвать, ҫул хыҫҫӑн ҫул. Халь урампа пыратӑп итлесе. Чӑваш чӗлхи Ачаш янранине уя тухатӑп, вӑрмана каятӑп, ӗҫлетӗп пахчара чун каниччен, тӑвансемпе курнатӑп, калаҫатӑп, ачасемпе вылятӑп мӗн каҫчен. Ӑҫта кӑна пулса курмарӑм-ши пур тӗрлӗ чаплӑ вырӑн ҫӗр ҫинче? Чуна ют ҫӗршывсем пит илӗртсен те тӑван яла, киле туртать чӗре.